Kpiɔŋ Dagbaŋ. Ti yuli shɛm ti toondaanim maa bɛn doli ti nyaaŋa ban san yuli shɛm ti gari ti niriba ti nir tɛhiri ti ni di bi tɛhiri shɛm. N yɛrimi, ya yaa yi ku tab tia, m ba pira yaa n-nyɛ li. A ni ti wum yɛlli shee yaa lana, a yi ka yaa ka yi naan labi duu. Di zuɣu Dagbanli kali puuni, bɛ bi buri daadam nayili, bɛ ni bi ku daadam nayili sambanni. Ka Yakib ŋuna hali n-ti paai nayili Naa Nabiya duu kini ku yo sambana kutakuta hali ka o ti kɔŋ o nyɛvili nayili sambana zaɣ biɛɣu n-nyɛ li ni yɛra ŋɔ di zaɣ biɛtali m-pa shɛli a yi wum kukoli ŋɔ ka mali a ninkuro nyɛvili nti miri o o ni mi nam yɛtɔɣa ka a boh o Naa daa ti wumla a bapiri so ni yɛli ni Dagbanli kali pun bo buri nir nayili sambanni daliri din lee tahi li. di zuɣu daadam yi kana dagbaŋ n ti bi nyɛ yili kpɛrili kam amaa ŋun dee paai ni a gbɛwaayi ŋɔ ŋuna o ku tooi bi nyɛ kpɛhili shee dii bɔra din bɛ ka wula daadam yi kana kariga n ti bi nyɛ yili kam kpɛra amaa kariga na yili o ku tooi bi kpɛ nimaani o kpɛ ka di naa ku tooi kari o? Aai. Di nyɛla o mila binshɛɣu o ni niŋda. Sani n kana tima lan nyɛ o, taya n nyɛ o, bo n nyɛ o, ninvuɣ biɛwula n nyɛ o, ka o paai na savuligu ni di kɔvuligu n niŋ daŋdaŋ ka gaambihi ni ti niŋ kpɛma wunna naa din gala n gam yili. Aai, Naa Bakpɛn yuun naa ku tooi bi deeg o. Di bɔha din be ka wula? Din viɛla bana suli, din bɛ bana suli, din ka o saɣi ti, ka naan leei yuui naa maa. Di zuɣu a yɛli dana, Zalisi pam ka o saɣi ti, ka kana ti ʒini gbandiba a zuɣu maa. Di zuɣu a yi ni di tum zaɣ biɛɣu tiŋgbani puuni, bɛ bi nyuri o yiŋa. A yi ti bela ti yiŋɔ, ka so ŋub ti hal nti kaɣili, ka shɛhira ti yi polo ka dihi tabi kana zaɣili n kuri ti maa, Naa bi ya shɛli ka ti yina ti to ayirimo. Ti yɛn yimi ka chɛ tiŋgbani maa n-lee zaŋ ti a min o. Ninvuɣ yino ku tooi gari ti salo ŋɔ zaa Tɛhikipa Bɔndilan a suhuni maa, ka naa gahi nuu bol o ka o paana, ka naa zaŋ sɔŋ o, N nyɛli, n nyɛli, n nyɛli, n nyɛli. Dinzuɣu a nyɛ zuŋɔ dabisili ŋɔ m-mina ti kpe n-saɣi ya ŋɔ. Lala niri maa kɔŋkɔŋ galim, o bia bi galim, o paɣa bi galim, o so bi galim, o kɔŋ galim. Di zuɣu o kɔŋ ka o mini naan kpe n-saɣi ka o mini o daŋ. Naɣila o daŋ ŋun na bɔra, man ku tooi yuuni zaɣila ka o chaŋ, man ni dol o chaŋ, tɔ di ŋɔli n-be a nyin sani, amaa bɛ bi kariti o mini so. O ŋuni n-galim ka daŋ maa zaa n-galim. Di nya paɣa n-nyɛ o, ŋuni n-galim ka o yidana galim. ŋuni n galim ka o bihi n galim di mi nyɛ doo n-nyɛ o doo ŋɔ n galim ka o paɣaba n galim di zuɣu ŋuni tooi chaŋ ka chɛ paɣaba maa ka bɛ be tiŋ maa ni dindee ni ka tiŋ maa biɛhigu viɛli ti paɣaba maa di be Dagbanli ni amaa ayi di pala lala nira bɛ katila o mini o niriba maa zaa ka nyo yili maa hali kunya m mini m paɣa m-be yiŋɔ Ka ninvuɣ biɛ ka chɛ paaya yiɣu ni o bi lahi gbihira. Yiɣu n-lahi boli ma na ti yɛliya, M ba wulana, m mi ni a ti kpe n-saɣim tiŋgbani ŋɔ puuni. M bihi bɔrila n tiŋgbani ŋɔ ni, ka m mi naan kahim paɣiba ni m bihi. N yɛn chaŋ ka m paɣa ni o ku chaŋ ka ni yɛn niŋ o shɛm mi n-chaŋ ka chɛ o. Ka n naan kahim m mini m paɣiba ni m bihi ka ti yi ka chɛ yiŋɔ, ka yili maa ka di ʒɛya. Di ti niŋ ka yiŋɔ so be sani n-kana yiŋɔ ka ti nya li ka bɔri li. ka chaŋ na yɛn ti suhili ka bi gahi zaŋ ti o ka o kpɛ yɛtɔɣ shɛli ka di puuni di zuɣu nir tum taali Dagbanli puuni bɛ bi nyuri o yili yi gbaai ta yiŋa ka buri o ka di nyɛ yɛn zaŋ o chaŋ na yi tooi ti paari na yili maa yibilahi buri o bili yi ti paai na yili sambanni so ku lahi kani ni so zaŋ o nuu shihi ta yiɣi maa yaha Di zuɣu Dagban la kali pam bo buri ta yiɣi nayili ka ta yiɣi ku bo buri daadam nayili. Lala n-lahi nyɛli Dagban la kali puuni bo kuri daadam nayili sambanni. Wula ka di niŋ wula ka di niŋ nayili sambanni ka a chuhi so binshɛɣu n-ku o bee ka a ŋme so marafa nayili sambanni n-ku o, ka di pa tɔbu, zaɣ biɛɣu n-nyɛ li. So di zuɣu bilichinima, ni ku kana ni n-kahigi yɛtɔɣ shɛli n-zaŋ ti m bala m ba pira a yi ku wumda. Abɔhigu maa puuni ka n kpɛm n yaata tariga maa, to amaa kpamba beni ti ni nyɛla bihi ti ʒi tarili ti ni mila kamina ti deei. N yeri ya mi, kpɛm ŋuna o gbɛm ni mi kpɛmbi sibira. Di zuɣu ti yɛlisi ŋɔ puuni sarigibihi ti beni yi booni ti ni be duu ti mali li m mali ti yinin ka ti pun doli bɔhinda. N yera saha shɛli kam maa wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.